Mela, l-ewwel waħda hija li kien fl-2004, jiena kont diġà għamilt elezzjoni għal apparti l-elezzjoni nazzjonali mal-Alternattiva Demokratika, kont għamilt ukoll il-Kunsill Lokali tas-Swieq, l-ewwel darba li kellna l-Kunsilli, 94 eh, jidhirli, u kont lajt first count mal-ewwel kelli dik l-esperjenza. Sadattant kont ġejt elett fil-Parlament Ewropew bħala Segretarju Ġenerali tal-European Green Party. Ok, eh, fuq dik netlu naqra iktar tajt. Umbat waslet eh, kont ħdimt u konna ħdimna flimkien mal-alternattiva konna l-uniku partit politiku li ħadem favur Malta fl-Ewropa nissapportjaw l-PN. Sewa. Għax il-Labour Party kien irrifjuta ta' sant. Eh, U huwa u rnexxiela referendum, ġie kkalkolat li r-referendum li ntrebaħ għall-Unjoni Ewropea li ntrebaħ b'53-47 xi 6% tal- ta- tan-nies kienu tal-alternattiva, sa poġġa Sewa. l-alternattiva, il-kontribut tagħna kien kbir. Em, U mbagħad però kellna dik il ngħidlu volt fast ta' Fenek Adami kbira mhm. li fli qegħdin flimkien qed naħdmu flimkien. Dritu kontu tkunu qed l-istess kamra flimkien u qed publicly, eh, ġifieri. Mhm. Le, nikkampanjaw flimkien. Qed tikkampanjaw flimkien? Taħt it-tinda flimkien. Inġib il-Claudia Roth il-ċif tal-grupp tal-ħodor fil-Parlament Ewropew niddibattu. Inġib l-Reinhard Bötikofer tal-Bundestag Ġermaniza jiddibattu, inġibu t-Taljani li jiddibattu. Jiġifieri dinha kienet ħaġa, hemm għaliex? Għax inti meta temmen valur dak iż-żmien hux hekk l-Unjoni Ewropea kienet valur. Jo temmen kien hemm min fiha. Ora, inti ma toqgħodx tgħid jiex hawn in-nazzjonalisti għal pajjiż aħna konna nemmnu li kienet ħaġa tajba. Għamilna dak. U li hija antitribalista ħafna li. U antitribalista, anzi kienet ħaġa li qed taqgħad għadha referendum f'Marzu jidhirli kien Fenech Adami l-għada sejjaħ l-elezzjoni bikrija. All right? Jiġifieri ħames ġimgħat wara. U ġie id-diskors ta' koalizzjoni. Għadina ah, naħdmu sentej flimkien, jiġifieri jiena Fenech Adami kien għajat li Guido De Marco fin-98 da. Fin-98 il-nazzjonalisti kien għadhom reġgħu telaw u rridu jifqaw, reġgħu applikaw

Aħna se niddependu mill-Ġermanja jekk jerġgħux jibdew in-negozjati ma' Malta, trid tiddeċiedi f'Diċembru. Aħna dan Foreign Minister tal-Green, aħna dejjem konna dejjem mal-PPE u forsi xi ftit mas-Soċjalisti, nafuhom, daqqas nafuh minn Adam, Tagħmlulna pjaċir tippruvaw tkellmuh biex taraw x'jaħseb fuq Malta. Jien dak iż-żmien kont fl-eżekuttiv tal-European Green Party, ma kontx għadni Segretarju Ġenerali. Għedtlu, għedtlu, nwedek ma nistax nwedek. Għedtlu però jekk inqala xi okkażjoni, dak kien f'Ottubru meta tela l-PN ftit wara. Fi frar, inzerta li kellna l-Kungress tal-European Greens ġo Pariġi. U dak iż-żmien aħna konna fil-Gvern il-Belġju, fil-Gvern il-Franza, fil-Greens, fil-Gvern il-Ġermanja, fil-Gvern Finland. Allora kienet tajba. Il-Ġermanja se tiddeċiedi jekk Malta tibdix id-defrosting. U Finland tiddeċiedi kif se tkompli negozjati, kif se tħaddem il-negozjati ma' dal-Kongress, peka għavi soġġi b'dossier għamilna si għaw nofs niltaqaw fuq how Finland would be prepared to

b'xi erba' mit ġurnalist taf qabel ma tibda toqgħod tippoża, ovvjament mhux ġewx għalija ġew għalihom. U ma jien qed ħdej, u għadli xi tliet minuti ta' ritratti għax kellek il-ministri kollha greens fuq mejda waħda. U jiena l-co-chair. U jiena għatlu isma' għatlu what about Malta's application? U da għalli, għalli it's a problem. Għetlu, why, why is it a problem? Għalli no, għalli in reality it's not a real problem. Għalli the problem is that we have another five countries, you know, Slovakia and five others, li kellhom problemi ta' demokrazija, Latvija, mm. ta' demokrazija, etc. Għal, if we decide to start negotiations with these five, then we will attach Malta to it. Basically hekk kien id-diskors. If not, we will not. Mhux se nittakiljaw il-Malta waħedha. U hemmhekk ħadd il-xism. Meta ġejt lura, kien il-ħadd, ġejt it-tnej, mort ħal tax-xogħol u kelli li xi lezzjoni f'nofsinhar. U insomma, u bat email il-Fenek Adami, għetlu jina, u kellimtu da, you know, għetlu, għalli għajja, għajja, għetlu le, għandi lezzjoni ta' f'nofsinhar. Għetlu fin spiċċa fis-sija. Ejja fis-sija qalli. U insomma morna jien niftakar jien Mario Mallija hmm. u Stephen Kakija. U morru nsib il-Joe Bolt li kadu kemm kien inħatar minn għaw foreign minister għax Demarco hmm. kien se jsir president. Sewa. Joe Saliba. Ostingat jidir li Gonzi u feqnek Adami kollha bil-pinna eżom

Għedlu inti xi sorry ta' se toħodha miegħi? Għedlu inti xi trid? Li ngħidlek dak li trid tisma' int? Jew inti rrid tisma' l-opinjoni tal-Ġermaniż tal-Foreign Minister? Dak qed jgħidlek li jew jibdew ma' dawk, inkella għedlu mela issa x'inhi għandha tkun l-istrateġija ta' Malta? Trid taħdem għal-Latvja, għas-Slovakkja biex jibdew bin-negozjati magħhom biex imbagħad aħna jieħduna magħha. Inkella forget it. Kif setgħu? Kif setgħu jinfluwenzaw? Ma setgħux. Imma minn dik in-nar kienu jafu l-orjentament tal-Presidenza Ġermaniża x'kienet. U allura setgħu jibdew jiffokalizzaw u jaqtgħuha din li qed jaħsbu pereżempju li għax aħna għax jien kien wegħedna kien wegħedna x'kien jismu Kohl, Helmut Kohl. Il-feneka dan qalu don't worry,